ýerine berlen array däki ortadaky elementi sorap başlap bileris prosese. Bunu näme üçin etýär? Her gezek şu soran sanymyz eger biziň gözleýän sanymyzdan uly bolsa, onda muň sagyndaky bütün elementlere gitmek ýerine göni Gözleýän sany çepde gözläp bilerin we beýlelikde ýarty elimizdäki ärregiň ýarysyndan köpüsini eýýäm gözlemekden mahrum bolýan we ýagny boşu-boşuna işlem edemok. Şeýlelik bilen indiki galan ärregimde ýene-de berlen ärregiň gün ortasyndakyny soraryn. Eger men elementimden kiçi bolsa tagyna giderin. Ýagny hemme bärdeki satlary gözlemegime gerek ýok diýip. Eger uly bolsa-da, onda çesme gidip çekdi şeýle-şeýle. Tapýançam arraýym ikä bölüp bölüp gitsem. Her gezek arraýymy gözleme yani gözlemeýän tarapymy ikä bölýän üçin arraýyň sonunda bir elementli galýar. Bu proses haçan haçan etýän? Haçanda ikä bölüp bolmaýan şey etýän. Her gezek arraýymy ikä bölýän üçin Bu işlem sany ýa-da step sany logen bolýar. Bu-da ON-den biziň işlem sanymyzy O logene çenli çekýär. Mümkinçe gaty tiz bir algoritma we hemme kişiniň bilýän bir algoritmasy. Muny ýöne ýanka içmä source algoritma diýip bolýar. Ýöne Başga etip bilen zadymy diňe bir arly sany tapmak däl. O sandan uly we deň iň kiçi ýa-da o sandan kiçi we uly iň uly şeý sanlary hem login işlemde tapyp bilýäs. Bar mantyk ortasyndan böl, eger uly we kiçi bolsa saga ýa-da çepe git şeklinde e, diýýänçä, sany tapýança, isleýän zady kriteriýany tapýança dowam etýäň. Binance şekilde bärde de gowja soraglar bolup biler. Birini çözüp bileris aslynda. Hem kodlar hem işimize yarar. Onu sonra çözüp bileris. CSC'de gowja sorag barmy? Şu an seretip bileris. Mesela Factor Machine diye. Bizi soru näme diye? Entan machine ma diye. Bizim maş, e,

Bizde arraýdäki üçden uly we deň iň kiçi sany isleýändigimizi görkezýär. Bu ýerde dört bolýar jogap. Eger men lower bound dört diýsem hem jogap dört bolýar. Ýöne bäş diýsem eýýäm jogap sekiz bolmaly. Bu positiondan soradyp bileris. Ýöne bularyň hemmesini ýankaýçymyz ýaly e, login işlemde etmeli. Bu kodlamasyny ýazmak islesek eger e, vektor üstünde. Yani

aralygyň, interwalyň orta tapmak üçin näme formulary bar? L plus R bölüni 2 diýip bileris. Ýa-da şoňa meýleş bolan zat arasynyň tapawudy näçe diýýär? Arasynyň tapawudy näçe bolsa, şoň ortasyny bölme 2 etýän. Arasynyň tapawudy meselem k bolsa, k bölme 2 şu aralygy berýär maňa. Şu aralygym L goşamda isleýän pointerimi elime berýär. Ýagny R minus L aralygyň tapawudy bölün 2 ni ele goşanda aslynda ikisi şol zat denk bolýar. Matematiki taýdan e, açyk goýun diýseňiz, e, şoňa denk gelýän görersiňiz. Şonuň üçin L plus R bölü 2 şekline dowam etýän.

middle çekýän. Eger-de missiýan hamdan uly bolsa onda hiç hili kriterýam uýanok. Ýa şu middle uýana onda middle plus bir etýän. Bu ýerde algoritmam işleýär. Eger-de e, jogap çykarsam L däleni. Mesela şu, ýagny haçan durýar prosesimiz L while stops when L is equal to R. L

we bu sorada mesele ýok. Sebäbi eger-de meselem biziň kriteriýamyz uýmasa elimiz näme dönýär? 0-1-den 1-1-e dönýär we algoritme diýilýär. Eger-de kriteriýamyz uýsa, onda R mide eşit bolýar. Mid nämedi? 0-a deň. Onda 0-dan şekillenýär we ýene-de algoritmamyz diýýär. Ýöne käbir zatlary soraglarda biz apargon tapmalyýemizde şeýle bir üýtgeşik öýtmeli bolýas. Ýani egerde sanyndan kiçi bolsa, onda jogabyň bu tarapda şekilinde sorag göre üýtgär bu ýöne. Ýöne bu soragda mesele şu. Dur ýalňyş ýazdym. Ha, dogry ýazdym. Ha, dogry. 01 diýen middle uýanok, onda 00 şekilde algoritma diýilýär. Bärde mesele ýok. Ýöne haçanda kriteriýamyza uýýan mahalynda nol bir diýdik, middle name boldy, nol boldy. L-miz ýene nola deň bolýar we while-miz soňsuza gidýär. Onuň üçin bu meseläni çözmek üçin Ýani hemme soragda bolanok ýani gaýtşymyz ýaly lower boundda mesele ýokdy ýazan kodlamanymyzda. Şeýle ýazdyk. Bolmasa kriteriýamyza uýýan ýagdaý, uýmaýan ýagdaý. Kriteriýamyzda käbir soragda şundan soň söýülýär. Olarda etip biljek zadymyz kiçiräk tapawutlyk stak plus bir goýmak. Bu näme etýär? Lew 0 1 gelen ýagdaýynda ikisiniň jemi bir üstüne plyus bir goýýar iki bolýar iki bölmek bir bir diýýär middle'ymyzy bir diýip konsider etýär bir egerde uýýan bolsa onda ýene bir bir şeklinde algoritmamyz diýinýär eger uýmaýan bolsa ýan kaýsymyz ýa middle minus bir bolan üçin nol nol şeklinde diýinýär we algoritmamyz tamamlanýar ýagny e, Jemlesek, Binary Search Tower'da diýme kriteriýasyny L uldur R diýýär. Ýagny L eşitdir R bolan noktoryýa, deňdir L bolan noktoryýa. Ýöne käbir soralarda soňsuz etýän adamlar, işte plus bir olmagyz meseleni çözüp biler. Ýatda saklamakda peýda bar.

Başga soralar hem çözüp bileris. Muňa example edip ýöne lower bound, upper bound ilkinji berip biljek soralardan biri we gowy tarapy lower bound we upper bound ýene ýagdaýda C++ aynı çekme. Ýerde şeýtip berseňiz x berýän bärde bärde de minus begin diýen ýagdaýynda aslynda bize isleýän jogabymyz berýän bolmaly.

Biziň bir sany zadymyz bar. Mesela iň ýakyn orta iň özünden uly iň kiçi san tapma meselesinde ýa-da özünden kiçi iň uly san tapma meselelerinde biziň bir check funksiyonymyz bar ortada ýadyňyz düşen. Şu check funksiyon biziň käbir soragda ýazýar. Meselem, şu zady göni ýazyp goýaýyn. we meet x diýeli. Check funksiýony özümiz ýazmaly bolýar. Käbir soralarda meselem bärde ansat ýazma. Bize vektor array'miz bar. Position'ymyz bar, bilen value'miz bar. Haçan true bolýar, haçan da şurada position'daki san value'dan uly bolanda true bolýar. Sonra return et diýär true. Şu check funksiýanym Prefiksde ýa-da suffiksde ýöne nol bolýar. Dogry dälmi? Nol, nol, ýani ýöne false, false bir wagtdan soňra true bolýar. Soň true bolup gitýär. We şeýlelik bilen hmm, biziň maksadymyz, meselem, prefiksde de, suffiksde de bolup biler, diňe nol, nol, nol, nol. we birden-de bire dönýär. Ýani check function true bolup başlaýar. Check function ýaňky soragda üçünini alýar. Bu gynlaşybam biler ýaňky ýaly. We şeýlelik bilen binary search-iň mantygy ortasyndan böl. Eger men false denk gelen bolsa, hökman bulaň hem false barlamam gerek ýok. Bu tarafyny barla şeklinde dowam etýär.

Functionymyz näme? Array-de, şurtadaki value-da näme bolsa, b-niň position-da näme bolsa, gözleýän sanymyz x, x gözleýän. X uly gözleýän, x sany gözleýän. Ýani biziň isleýän adymyz şeýle position tap, b-niň pozi uludyr deňdir x bolsun. Biz hem bärde f function çyzdyrdyk. Position berseň sen maňa

X kord X axis zat bolsun. Position'da bolsun. Value'li onda näli bolýar? Bu negatiw negatiw birden de pozitiwa dönýär. Diýne. Biziň isleýänimiz nämedi? Uly we deň kiçi position tapmak. Bäde position'da X X axis bolýar. Value minus X hem Y axis bolýar. Onda biziň tapmak isleýän nokadymyz aslynda neresi bolýar? Şu taýda bolýar. Yani mundan öň diňe nol dönýär çek function ya kiçi minus f funksiyasy ise birden bir bolýar. İsteyendimden bir bolýan yerini tapmak. Biz şuna monotonik diýýäs. Monotonik nämedir? fx So any x any zat ýok indi şuna zat notation ulanýar. Liboy bir x üçin fx kiçidir deňdir fx plus 1. Ýagny bir monoton nasba. Monotonik inişde e, şey türk Mence näme öyle toşna bilemem. Monotonstwo orsçasy. ya da tersi. fx uludyr. Tamam fx plus 1 üçin. Eger şuny satisfy etýän funksiýa bar bolsa elimizde meselem check function hem alyp bileris. Hem üçin non non non bu soň bir bir bolýar ýa-da içine value çözüp bileris. Onda da şunda da. Onda şunda aýda biz binary search etip bileris. Binary search etip bileris.